Chhi bai vek ule, tun tum chu naupang thawn thu lampang han ti chhin daih teh ang. Naupang khawngaihthlak Rimruat Hrela, Si Malsawm Dawngliana Senior Department Saizal Kohhran ziak hi kan chhiar anga, Ih video hi ngun deuhin min lo en chhuahsak a, la subscribe lo ten min lo subscribe in like comment te min lo dei sak a, min lo share sak turin ka rawn ngen che u a, ngun deuhin min lo ngaihthlak sak dawn nia chhiar ṭan ang aw. Hmanlai hian khaw pakhatah hian chhungkaw pakhat hi an awm ve a, an pa ber chu Thana a ni a, an nu chu Thari a ni, fapa pakhat Remruat Fela, Sheila tia an koh hi an nei a, an chhungkua chu an harsa ve hle a. Pu Thana chuan a thei ang anga hnathawkin inhlawhna tur a hmuh apiangah a inhlawh ve thin. Ni khat chu Pu Thana chu lungthiara inhlawh turin phur takin a kal a, hna chu thahnem ngai takin a thawk a, an hnathawk an chawlh lai chuan an awmna chhaka lung chu a rawn chim ta thut mai a. Lungchim chuan Pu Thana chu rawn delhin chhan hman lovin a thi ta mai a, I Thari chuan a pasal boral chu a tuar em em a, a fapa enkawl a ngai bawk nen a mang ang ngei mai. Phila chu kum sawm pahnih lai a lo ni ve ta a, school kal ve zel in an pawl ah chuan thiam thei pawl a neih chhoh ve zel avang chuan a nu pawh a lawm hle thin. Tum kha chu Phila chuan a nu chu midang aia an ri theih bik chhan a zawt a. Pa a nei tawh loh avanga a thianten an kawm duh loh thu leh min an hmuh sip thu a hrilh bawk a. A nu chuan, Bawihte, chutianga an tih che pawhin pawi ti reng reng suh. Taima takin lehkha zir la, a tawpah i hlawh tling mai ang, a ti a. Fela chuan, Awle ka nu, ka hre reng ang, tiin infiam turin a chhuahsan a. I thari mit atang chuan mittui a lo luang chhuak a, Bawihtea pa kha chu la dam se, hetiang em i hmi kan ni bik awm si lo, tiin a tap a, hrehawm tiin lu ngai viau mah se a fapa hmuhah chuan a insum hram hram thin. Hun a liam zel a, Phila pawh a tet lai atanga a neih chak em em, missionary nih tum chuan a inbuatsaih zel a, Pithare pawh chuan a theih ang angin hna a thawk ve sauh sauh bawk a. Phila chuan HCSSLC chu first division ah a pass a, an nufa chuan an lawm hle a, BA pawh tha taka pass tumin a zir chho zel a. Chutia hlim taka a nawm lai chuan Felanu Pithari chu a dam lo ta vak mai a. Theihtawp a enkawlin Pathian hnenah pawh an tawngtai thin a. Mahse Pathianin a chawlhah dam a hun tawh a ti a ni ang. A thi ve ta a. Fela chuan hreaw matin a lungngai em em a. Naupangte a nih laia a nu leh pa ten an thihsan mai chuan thinlung te pawhin an khaw ngaih hle. An theih ang ang chuan Philot chuan tanpui ve thin a, an thinawm ten an ngaihsak hle tih a hriat chuan Philot pawh a thla a muang em em a ni. Philot chuan a nu thusawi bawihte taima takin lehkha zir la A tawpah hlawhtlinna i chang mai ang tih kha a hre reng a. Hrehawm taka a awm lai pawhin taima takin lehkha a zir zel a. A tei makna avangin BA pawh chu First Division-ah a pass leh a ni. BA a pass hnu chuan a naupan lai atanga a nih tum leh nih chak em em thin Missionary chu a dil ve ta a, vanneihthlak takin a tling ve ta a ni. Chutia Phil-a missionary-a a kal chhuak dawn ta chu an thinawm te chuan an lawmpui hle a. Naupang te a nih laia a nu leh pa te'n an thihsan chunga hlawhtlinna sang tak a chang thei chu mak pawh an ti hle a ni. Phil-a erawh chuan teima taka Pathian ṭihna nene nena lehkha zir hi hlawhtlina bul a ni zia a sawi nasa hle thung. Tichuan hlim tak leh teima takin missionary hna chu a thawk ve ta a ni.

Slab ram khaw pakhatah hian hmeichhe naupang fel deuh mai hi a awm a, a hming chu Nancy a ni. A nu leh pa te chu an inkhawm ngai lo va, a pa phei chuan Pathian awm pawh an ding lo. Zu an in nasa hle a, Pathian lam reng reng an ngaihsak ngai lo. Nancy chu a thianten an sawm thin avangin Pathian ni apiangin Sunday sikul a kal ve thin a. Inkhawm chu a nu leh pa te pawhin an pawi ti lem lo va. Isua ring apiang vanrama an kal tur thu leh Isua ring lote chu hre hmuna an kal tur tu Sunday sikul zirtirtute'n an sawi chu a rilruah a vung reng a. Zan khat chu a mut dawnah, Isu, ka ring che a, ka thih hunah pawh vanah min hruai ang tih ka ring e, i zirtirah min siam ve ang che, tiin a tawngtai a. A mumangah chuan Isua hi a lo hmu a, a var vek hian a inthuam a, Nancy banah chuan duah takin a kai a. A lo lentui a, Nancy-i hnenah chuan, I ṭawngṭai kha ka lo ngaithla a, ka mi nih i duh avangin ka lawm em em a ni. Ka hnenah i nu leh pa te pawilo rawn hruai ve dawn nia, a lo ti a. A han harh chuan Nancy chu a lawm hle a. A thiante leh Sunday School-a an zirtirtute hrilhlan a nghakhlil hle mai a. A mumang chu a nu leh pa te hrilh tur nge ni, hrilh loh mai tur zawk tiin a inngaihtuah neuh neuh a. Nakinah chuan a mumang chu a nu hnenah a sawi ta, a nu chuan Bawihte, mumang mai mai a nih chu, a tak takah ngai reng reng suh a lo ti a. Nancy chuan, Ka nu mumang chu a ni a, mahse a tak tak ang che a ni, Isua'n min chhan dam a, Vanramah kan la kal dawn lawm, ka pa nen hian Isua inrin ve loh avangin Vanramah kal lovin hriamhmunah inkal dawn sia a puikhawp mai a ti a. A nu chuan, Thil ho mai mai an sawi ngai lo, naupang chhia in nih hi min an tih der cheu a, thil tak tak ang in in ngai a, i puitin hunah a ho zai lo i lo hre mai ang tiin a chhang a, a nu chhan dan avang chuan Nancy chuan sawi leh ngaihna pawh a hre tawh lo va, a hma bula a sawi phei chuan a lo hau hrep dawn a ni tih a hria a, hreawm ti takin a awm ta a. Nan chi chuan a mawmang a, Isua'n, i nu leh pa te pawh ka hnian ila rawn hruai dawn nia a tih kha a hre thar leh thin a, engtin nge an uaih theih turin ka hrilh ang aw tiin a inngaihtuah nasa hle a. Tichuan, a nu leh pa ten Isua'n din ve theih nan a rukin thahnem ngai takin a tawngtai thin a, a tlang chuan a tap hial thin. Kum khat dawn lai an tana tawngtai hnu pawh chuan inkhawm pawh an tum lo va, Isua chanchin ngaihthlak pawh an tum hek lo. A pa chuan zu a la in ring a, a nu pawhin Pathian thu reng reng a ngaihsak chuang lo va. Chutiang an nih avang chuan Nancy pawh a bawi dawng lek lek tawh a ni. Tum khat chu Pathianni zingah hian Nancy chuan a nu leh pa te hnenah chuan, Kan pastor thusawi hi ngaithla turin inkhawm ve teh u, Pathian thu in awih lo va, Isua in rin loh chuan si te na Paul in nia, hrem hmunah in kal ngei dawn a ni a ti a, a pa chuan thinrim takin Naupang te te in chute ngawm min tih chu le, ka fanu i nih kha tiin a beng ta thuai mai a, Nancy chu a tlu tawp mai a, a veng atang chuan thih a chhuak nghal a, a nu in chhan a lo tum pawhin a phal lova, chu min ni chuan Nancy chu Sunday School pawh kal thei lovin a dam lo ta char char a, ni khat chu Pastor in a rawn tlawh a, Nancy chu a lo chau hle mai a, Nancy chuan Pastor hnenah chuan a dam leh thei pawh a indin loh thu a lo hrilh a. Pastor chuan, Mami, engati nge chutiang te i sawi tak ni? I dam tha leh thuah i dawn alawm, a ti a. Nancy chuan, Ka nu leh pa ti hian Pathian thu an la awih ve lo va, inkhawm tur leh i thusawi ngaithla turin ka sawm thin a, mahse an awih duh reng reng lo va, ka mangang em em a ni. Ka thi a nih chuan min vuinah thu i sawi ang ti rawh, a ti a. Pastor chu a mittui a tla zawih zawih mai a, Nancy hnenah chuan, Mami, chutiang hun chu a lo la thleng a nih chuan thu ka sawi ngei ngei ang a ti a. Nancy chuan, Thu i sawi hunah chuan Isua hmangaihna leh a chhandamna chungchang thu chauh sawi rawh aw. Ka nu leh pa ten chanchin tha vui khat thla lan ngaihthlak theihna a nih dawn phawt chuan, a ti a. Nancy chu a chau telh telh a, kar khat hnuah chuan a thi ta a. A thih lai tak chuan pa Sir chu a lo dam lo ve tlat mai a, chuvang chuan a vuina inkhuangba pawh thu a sawi thei ta lo va. Ni khat chu Nancy nu leh pa te chu pa Sir hnenah chuan an kal a, pa Sir chuan eng rizia nge nia in nupa a in lo kal a lo ti a. Nancy pa chuan kan fanu khan I thusawi ngaithla tur leh Pathian thuawih ve turin min sawm thin a. Keini a nu leh pa te hian kan ngaihsak duh ngai lo va. Mahse, Nancy in ka nu leh pa ten Pathian thu an ngaihthlak theih na a nih dawn thut chuan vawi thum pawh thinun ka ngam pi a, i bula a sawi atang khan Pathian duhna kan lo nei ve ta a ni. Tiin a sawi ta a. Chu thu a hriat chuan pa Chhur chu a lawm hle mai a, Pathian hnenah lawm thu a sawi a. Nancy nu leh pa te nen chuan hlim takin an inkawm a. Pathian thu sawi hoin an hlim ta hle a ni. Nancy Pathian rinna chuan a nu leh pa te pawh Pathian lamah hruai thleng ta a ni. Aw, khati zawng khan nu leh pa tipiang thartu Nancy chungchang chu a ni a. Naupang te te te te pawh nu leh pa te Pathian lama kaihruai theitu tangkai tak an ni thei tih he thawnthu ziaktu ziah atang hian a chiang hle in ka hria a. Thawnthu tha leh HBPI nei tha tak tak hi a tam mai a, chungte chu tih zel atan hian a tha viau ang em tih te pawh comment lamah te in rawn sawi ang a. Naupangte tana zirtir nei tha puitengte tan pawha entawn tur tha tak hi thawnthu ziakah hian a tam mai a. Chungte chu a tha nih chuan leh kan ngaihdan te a ni hlawm a nih chuan umm chhunzawm zel kan tum dawn nia ngaihdan te comment lamah i rawn sawi dawn nia aw.